The Bible says, I am the husband to the widows, I am the father to the fatherless. Ũguo atumia arĩa mwĩna athuri gũkũ tondũ nĩ inyuĩ mũkoragwo mwĩ thĩna ũrĩa mũnene biũ na muonaga ta anyu matangĩkua ũngĩenda kũigua mũcene wa atumia wĩhithe thutha wa kĩhiga harĩa matahaga maĩ hagambagwo nginya hau bwana asiwe sana nĩ kwaragio reke rĩu tũmuone mũrũme nĩ akua let me tell you atumia arĩa mũrĩ athuri nĩ ngwenda kũmũmenyithia ũndũ ũmwe athuri anyu makiuma kĩroko meraga ngai ndagũthaitha ũngĩĩtĩkĩra mwathani ũhe kanyamũ ngũinũkĩrie ciana cia ũguo nĩ kuga tondũ ngai nĩwe ũhikagia atumia a ndigwa rĩ mũrũmeguo ainamagĩrĩra mũthuri wa mũtumia wa ndigwa bwana asiwe sana hĩndĩ ĩyo kuona mũthuri waku aturĩtie maru akĩhoya ngai amũhe kĩndũ akoragwo akĩinamĩrĩra mũthuri wa atumia a ndigwa mũthuri wa single mothers nĩwe mũhoyagwo nĩ mũthuri waku atanauma kĩroko ũguo nyihia mwĩtĩo na ũgũithagũithia maguta andũ aya nĩ marĩ mwene andũ aya nĩ makoragwo na mwene ndũkano nĩ single mother yaingĩra harĩa ũmĩhũthie nĩ ĩkoragwo na mũthuri na mũthuri wayo ndagaga kĩndũ na mũthuri wake nĩwe ũheaga mũthuri waku kĩndũ

mũhane nehemaya rĩrĩa nehemia onire itũra rĩao nĩ rĩanangwo biũ rĩrĩa onire makaburi maithe nĩ mamomoka the bible says akĩnyitwo nĩ kĩeha nehemaya akĩnyitwo nĩ kĩeha na tondũ nĩwe wacavaga mũthamaki nginya mũthamaki akĩona kanda ĩno ndĩhana ũrĩa ĩhanaga the bible says agĩthiĩ kũmũcabu ndibei ndaigua kĩ nona korwo nĩ inyuĩ nehemaya ona ndĩngĩakinyĩire mũthamaki mũngĩambĩte kwĩruta stress na kĩ nayo mũthamaki akĩiguaga mũndũ ũramwĩra mũnene mũnene mũnene mũnene atĩrĩ mũnene nehemaya acambaga mũthamaki na nginya hĩndĩ ya kũhinyĩrĩrĩka gwake arũgamire ta nehemaya ũrĩa mũthamaki oĩ e mũkenu na hĩndĩ ĩno ena kĩeha mũthamaki akĩmũũria atĩrĩrĩ rĩrĩa mũcambaga akĩmũũria atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ gĩatũma ũtuke gĩthithi Nehemaya akĩmũũria atĩrĩrĩ, Mũnene, ngwaga gũtuka gĩthiithi nĩkĩ? Na kũrĩa ababa mathikĩtwo, kũrĩa maithe maitũ makomete, nĩ kũirigũrĩtwo, nĩ kũrangĩtwo, nĩ kwagĩirwo kĩene. Njĩĩra nĩ kĩĩ kĩngĩtũma ngĩe gĩkeno? Ndakwĩra korwo nĩ ta andũ ta inyuĩ mwarĩ na stress ta icio, na nĩ inyuĩ mũracabu mũthamaki Serakask na Paul Street. na four cousins kamũrecia thũti ciũĩ nĩ tũciũĩ na nĩ mũcinyuaga nginya four cousins ũmwe akehera magatigwo atatũ bwana asiwe sana mũthamaki angĩaigua mũnene mũnene mũnene nĩkĩ nehemaya mũnene ndĩ na kaũndũ ndeke ĩmwe kwe mũnene gĩguĩ nĩ kaũndũ kamwe kamwe kaũndũ nĩkĩ nehemaya

Mũnene, ndagwĩkĩrĩra yothe. Nyonoreria nĩne stress mũnene. Mũnene njĩkĩrĩra ka mũico ĩgũ nĩ stress. Mũnene angĩiguaga na kũu thutha. Githĩ wanjĩraga njũke ĩ. Nũ ũcio ũraina? Nĩ Nehemia ndakĩnyuire. No! No handũ ha Nehemia gwĩkenia nĩ kĩeha kĩamũingĩrire rĩrĩa onire kwao nĩ kwairigũrwo, andũ a House of Hope, rĩu mũgĩe na kĩeha na mũtikarelax kuona kwanyu ũrĩa kwahana, nĩgetha Ngai acũthĩrĩrie amenye mwĩna kĩeha, amũrie kĩũria ũrĩa ekwenda mũmwĩkĩre. Nehemaya akĩũria mũthamaki, mũthamaki akĩmũringwĩkĩre atĩa? Akĩmwĩra, he marũa na ũrekanie. Mũthamaki wa kũu akerwo atĩrĩrĩ, nĩ ngũka gwaka rũgiri. Mũthamaki agĩtĩkĩra na akĩheana rũtha Nehemaya gake rũthingo. Hĩndĩ ĩrĩa Nehemaya athire gwaka rũthingo-rĩ, nĩ kweyumĩririe andũ erĩ, tondũ o maica-inĩ ma kĩndũ successful hatiagaga ũrimũ wĩyumĩragia. bwana asifiwe sana hĩndĩ ĩrĩa neema anjirie gwaka rũgiri mũndũ wetagwo tobia na sanbarat makeyumĩria na makĩrũgama handũ na makĩanjia gũtheka ũrĩa mũrathekererwo tha ici makiuga ngai

acoke aikio nĩ mũrebi mĩtheko ya kĩnyũrũri nĩ mĩcong'i mũno bwana acue sana mĩtheko ya kĩnyũrũri kaba mũndũ agũthekerere bishofu genuinely mumanwo atĩ ngai ngai nĩkĩ nona wandũng'ũ wandũng'ũ ũrĩkũ ũrĩa wĩigana ũũ Thamaka thutha wa gũkirĩrĩria kanitha-inĩ atĩ nĩ kwĩnyitia arahikirio nĩ gathuri kaigano mĩtheko ya kĩnyũrũri nĩ mĩcong'i mũno atĩ arahikirio nĩ gathuri kaigano ona megũthiĩte gũcera handũ ĩ mũtumia ũcio orio atĩrĩrĩ kana mwana ahakwo face painting na hĩndĩ ĩyo mauma na mũthuri wake andũ megwĩciragia nĩ mwa bwana asiwe sana